Hemi vawiin hi chu nili kum sang hnih sum tak a rawn awm a ni a, tuna kan awmna lai hi Serchhip District chu a mi Neilo khua a ni a, Neilo khu hi nikum sang hnih sum hnih panga khan a min chiam mai a, chuan an khua tana hlauhawm ni an hriat avangin. tunah hian neilo khua hi sawn chhu a ni dawn a tin an sawn chhuhna lai tura hi an mahni khawram chhung tho a ni a tuna kan hmuh kan laih vak khawmi kawng awm thlakna lai kawng. An tui lak na tur a ni a, tikhuan an khua taka hi khaw chhung tur taka hi a lang a lo deuh a, hetilai Amazon velah hian a awm a, nei lo khua hi in sawm sarih hawr vel a ni a, khaw thar an chuan hnuah hian in hi a pung hlek tur a ngaih a ni a. in sawmkua zet sawmkaw tha zet chu khawthar ah hian an kai dawn niin an sawi a ni thenkhat khaw dang ah te an lo pem a tuna kan hmuh lai hi thenzawl a ni a a lang fiah tuk tuk lo a romaia zam deuh avangin in la nei lo te khatiang deuh nete nen khan insawmkua. zet chu khawthar ah hian an awm dawn ni a sawi a ni tuna kan hmuh lai hi leiloh khua infiamna hmun an field a ni a football khelh nan te an rawn hmang a leh intihhlimna chi hrang hrang te awm e te inchawp char kut te pawh an awm a ni. tihhlimna tuna kan hmuh lai khu school a ni a tuna kan hmuh lai khu an khaw chhungah hian thing ngaw kan tih ang te hi a la a tam avang hian in hi-- duangin a lang kim hlei theilo a chuan an khaw thar kaina tur hmun te pawh kan la ti lang a kan la thlir zel dawn nia. Tuna kan hmuh lai hi nei loh khua ti langsar em em tu an bung kung lian pui an sawi lar em em thin a ni a, hei a hmunah hian kan kal a, a lo lian khawp mai a. Pui tak a ni. hetah te hian a zar dum mai a hei neilo khuati langsar em em tu pakhat a nia a hmunah ka rawn kal a lo lian ngang mai a hei a bung zar thenkhat hi a tliak tawh a khi tilai kan hmuh lai te khi a tliak. a bun na tih a la ni hei he ti laiah te pawh hian zar thenkhat te tih in a tliap ka amarawhchu tuna a ding a la awm ang ang a la awm chhen a la ding chhen ah hi lian khawp mai a. neilo khaw thar turah chuan kan awm ta a hei hi tawn tir lampang a ni a tih hian a sirah te hian in tih hian an sa dawn a kan hmuh ang hian tuna kan awmna lai hi neilo khaw thar an kaina khaw thar an sawn na tur hmun a ni. Tihian Hitachi tichuan tihian tuna kan awmna lam hi a tawn tirh lampang a ni a heta tang hian Sasaww tih lamah sawn tisawn a phei zela saw lamah sawn J_C_B ten hnah an thawk mek bawk a tihian school te hall te biakin te. ah in hmun bakah khan khatiang hmun tur te kha a ni a inkhelhna hmun tur playground tur te chuan volleyball court hmun tur te nen ka tiang khan ah laih mek zel a ni a. tur a ni a july thla ah phei chuan sawrkar lam ho tu te thu chhuak atang chuan a tan ngei ngei hma lak ngei ngei ngai tawh dawn a hei an in buatsaih mup mup mai a hei neih loh khua te khaw thar kai tur an buai khawp mai a ti hian he lampang hi khaw luhna kawng khaw chhung luhna khaw thar luhna tur kawng lampang kha a ni a tih hian tin heta tang a rawn kal hian tih hian a tihna phei ang a tichuan-- nan thawk mek zel a ni ka rawn ti lang zel dawn nia a karah hian hei mau te hi awm avang hian duh ang takin a fiah tawk lo mai thei a in sakna lai tur hmun te tunah hian an lai mek a a then hi ah changva nei deuh te pawh an awm a pawh tir leh vek a ni a an in sakna hmun tur hi. a then chu han laih ngai te chhete laia zawl mai thei te a then chu zawl sa ti ti ah te an awm a then chu ban ke sang ngai deuh ang tur chi hmun te pawh kha a ni a a thui ang reng khawp mai a an khaw hmun tur a hi khaw thar a kai tur lian tur an ni bawk a rinawin-- insawm kaw tha zet awmna tur hmun a ni a a hmun hi rihnai hian a thui ang reng khawp mai a tunah hian hitachi te ten tihian mi hrang hrang in tur hmun kha hmatiam in an lai mek a ni.

Khalai hlan te khan tih theiti ila khalai chhuak ah khan helai zawn ah nge kan ti anga helai zawn ah ka tia. He ti lampang. kan hmuh sawi in hman vek tur a ni a i ni lawm phei vek dawn a tin a chung saw tlâng anga te pawhin in a awm dawn a jcb in in sawm na lai tur tlema rem lai kan ti ang chang ho kha i ral hnai hmasa a. Chen an ni airem lo deuh panga ngaih chin ho ka kan khawih chhawm zet bawk ania duh hah hian tuna kan buang hian a nei lo khua chu in sa khaw thar chuan tur hawi mut mut mai a ni heti hian thenkhat ten dap te an lo chik bawk a.

ti lamah pawh an lai bawk a ti hian khuthar kai tur ti taka rina in a hau tak piang dawn e khawmawlh tur ramngaw a tirah ramngaw kan tih hmun kha nia ti hian an vat vek a an khaw ram chin tur hi chuan ram ngaw ka vat in chumi hnua hitachi te jcb te a hawl hmang khan an kal lai leh char char hi a vawi ti thleng hian an la lai chho hle zel a he ti lampang ram na lam hi chhim lampang atanga lak ve a. leh thung ani tih a hmun hma an khawmun a chhung pawh a zim vek dawn lo a hei a chhan chu a hma an khaw hlui a mihring awm aia tam fe kha khawthar ah hian an kai dawn avang in tunah hian inzah vel dawn chu a ni hmel a. min sawm bua tha zet chu ni dawn a ni tin an insak dan tur hi inang deuh thap tur a ni a duh dana an sak te kha no te chin te pawh a awm a an insak dan style kha a inang deuh tlangpui tur a nih hmel a ni chutianga dawn chu a ni a khu ti lai te khu ti khuan an la ni zel an ka chhum tur kha hau tak khop mai a hei rin ain kha chhung han siam ram pawh kha luah theihna tur awmna tura han siam ram pawh kha pawh khan a hau taka hemi world bank kawng lunglei kawng atang hian a peng a nei lo khua hi khawthlang lam panin tichuan tun an khawthar kaina tur hmun hi an khawhlui aiin a hnuai zawk dawn bawk a tin nei lo khua hi kawng hi a lut tha khawp mai a an khaw chhung te hi a cement a chhun vek a ni a an khaw kawng hi motor kawngpui lunglei road kawngpui atanga pengin a penga chin hi a an khaw lui thleng hian tihian chhun chhuah vek a ni a kum tuanin a fur puiah pawh ni se motor in a zawh thei vek a motor te ber atanga lian ber thlengin a zawh thei vek a ni khuate a him tawk loh nia. Bangtena an hriat avangin an khawlei lungte a min a, tiang khan hlim tawk lo an hriat avangin heti hi kan Mizoram sawrkar tuna kan hrawn mek ate Pu Lal Duhma sawrkar in a sawn dawn ta a. an khawlui tang in a hla lem lo a an rawn awmna tur hmun hi an mahni khaw ram chhung tho a ni tih kha kan sawi leh duh a ni a hau tak fiam dawn tih hi a chiang reng mai a ram ngaw khatiang hmun kha nia ramhnuai hmun kha nia tihian khaw din turin khaw khat din na turin tih hian an siam a an la laipup a ni a riahnai hian a hau tak fe dawn tih hi chiang reng mai a ni. nghar lampang hian neilo pawh chuan kawp inchhung hian cutter an kai hman tur ang a in hisap dan chu a ni a tinga an kal mup mup a nih chuan a then chuan tun thla a tang te. july thla atang te pawh hian in hi an sa chho tan muk muk tawh dawn a ni tih a kan sawi duh a ni an rawn hmun hma pawh a nuam a a lo tha khawp mai a hei a awmna lai takah hian hniam a sang lem lo a hmun hi a marawt chu. a veng ang reng khawp mai a hei a kual hrim hrim ata hi han en hian a nuam viau tur a kan ngai a ni an khawhlui hmun khian hei khi tilai tlang khi mi tlang-- pawng khi mi liam ah khian an awm a an awmna hmun hi han tlang viau mah se lah a fuh tawk lo an awmna khaw hi tlang let liam lam ah eniang ah khan an awm a phone signal kan tih te leh thil dang dang te pawh chak tawk lo a a man hlei thei lo tih te pawh a sawi a ni a tun an awmna an khaw thar tur ah hi chuan a clear viau niin an sawi a ni.